Emîn he tu bi çi şûr vahimî jinka heye babo tu nabêje min. Ka hiş benimî sabo. Husa diyare şahîd vêd bizanibin ka eger çi ne usersîd ketiye di zîndanê de. Belê va jinka çi peywendî pê ve heye? Eger dît usersîd nê gune barer vê tawanê de dê usersîd azad bî ji zîndanê ma ne we. Xwe zî eve çêb ba. Hîvîya min jî ew e usersîd bête azadkirin û xatîna Zileyxa û jinkê diyê tîbeb tindî bêne sizadan.

Ez dibêjim ber kêşayû zersîvî ye û ew jî ke hemî dane dî fik û birine ku çika ew min hew tibî. Te got arêşayû zersîvî? Erê! Hişyar bî nebêjî Emîl hew tibî û sersîv azad kir. Jinik hemî yê li wêrê kom kirîn da ku tola xwe şewana veket. Bas çi bikem heta mêl tatînê qurtar bikem? Pişt rast be mîrî tatîndî qurtar bî. Ev ca xema nexo. Nûke here kesekî ji laya me ve firêke da bizanît ka Yûzersîf azad bûye ya ne. Ne aramî dê li wî demî dest pê ket demê Yûzersîf ji zîndanê azad bît ez dê wî demî cîlwî kevim.

Lê bi lawî careke tom kena nexweşiyê zîndanê. Ji xwe her hejar tê venabin. Dil bêre rawestî. Eve roja sêye hîn neşiyayne ravekirnekê bo vê xewnê bibînin. û aha ve şermizariye. Eger em min hatibî ev rûke pisyara xewna xwe ji min kir ez dê çi bersiv dem? Bijmê ev ravekerêl dev me çi ji xewna nizanin. Tinê dizanin bixwin û vexwin.

Berî çend saleka rîdanek navbera hewa jinkê di Misrê û Yuzersîfî de çêb bû û min divitin ez hemî rastiya bizanim. Çi di navbera hewa û Yuzersîfî de çêbû demê wê ku tu dîtî û dabizanîn ka bû çi Yuzersîf çûye zîndanê ve. Dê nemîn ne bêdeng, êk şewe bax bîtin. Bêdengî ya ya çi ye? Min divêt nava roka vê kêşê bizanim. Min got bila yek ji we bax bîtin. Ev sîndxomp hemî pîrozî ya. Ku me çi tiştê pîs, def user sîfî nedîtiye. User sîf nimûnê paqijî ye û rastgoyiyê ye û me çi cara çi xeletî jî nedîtîne. Ma em dê çi ajên guneheke Osakirê dibêjin ne pal firîşteke esmanî? Em nejên vê çendê Min divêt dikin. ez nûke bizanim. Ew rî dana navbera we û user sîfî da çê wekî ji we gunehbar e.

Min ya kiriye dilê xwe abzan me ev kêşe çawa çêbûye. Û piştrast binî direwên min biketin ew bê siza ser min re naborît. Te gulê bû va jinkê te amade bûyî çawa dan pê dan kir. Ev rûke Hemî rastî diyar bûn û çi perde neman. Ew rastî diyar bû, ewa bû mayekî dirêj maye veşartî û min çirêk nînin. Beramberî vê rastiyan û ki aşkera. Û nûke demê hindê e danpêdanê bi rastiyê bikim. Erê, ez, ez ketbû me di evîneka dijwar de beramber yû zersîfê dehme paqij. Min hewl da ez xwe nêzîk kem. Peywendiyeka weko xiyanet gel girê dem. Belê wî red kir û pakijiya xwe parast. Û ez bi hêvî û dezvala zivrandim. Züleyxa yo zerzît kesek bû ji bendeyên te.

Tu tê gehiştî nîmî sabo? E, kengî, e, e, kengî dê azad bî? Ez nizanim. Du kes lê tu biçî. Nîmî sabo gehîniye zîndanê, baş e? Dê herin. Kanuka rastiye bû min bêjin. Ji rasta hewa destet xwe birîn demê û zersî fotî defwe û kes li şewe nedît ew ser û berê xwe hesiyoy. Belê ev çenda rost e. Demê me ew dîtî me destê xwe birîn. Yo Zarsîf gelek gelekê di hemen paqij e. Û çi pîlanên me ew ên me hewl dayîn bû danayîn ser negirtin. Ew î guhê xwe neda me û li dîf me nehat û xwe pî te pêkiş me nekir. Gencekî wekî wî ji hev jî pez naye. Min ya gul gelek kar û reftarê twî bûy. Belê pa me bi xwe tu cara bar nekiriye. Me bi xwe barî vê çendê nîne û tune ew mirovek e. Ma xwe ne ew firîşte ye. Bo çi hev ya hîn gencekî wisa bi rewş bixapînin? Bo çi hev ya ye gencekî wisa can û taze bixavine di zîndanê ve? Em nûke danpêdanê bi guneha xwe dikeyin û daxwaza lêborînê ji cenabê Em ên hew tibî dikeyin. Cenabê min? Pê digehîn daxwaza lêborînê ji cenabê Uzer Sêfî bikin. Hîn dibûne eger eve çendîn sal ew di zîndanê ve. Tu jê gunehbarî cenabê Podîvar.

Ser vê hemiyê re ez dizanim ku ez ê gunehbar im. Eger hîn destêriyê bidene min min vêt ez nike biçim. Çimkî ez hespê dikim ez gelekê nexweş im.

Evan jinka bene zîndana goşkê ya berwext ve. Heta ez were ser yekê vat bînim. Dêyarin. Ez yê gel hewa daxivim dêyarin. Hîn xulê viya çi digirin?

û me rêzeka mezin bo wî ya hey û dê wî keyne nêzîktirîn kes koçka xwe ve. Bi pirêz û buhayekî mezin bo min bînin. Ez hind şên bi mînmel hêviya dîdara û zersîtî.